Guarani ñe'ẽ ha iñe'ẽ porãha ipyre, porundyha, mbo'esyrýi pegua. Penendive, mbo'ehára Mariano Lezcano García. Nemandu'áke, ñañemoarandukuaa ñaimeha guive. Ko árape ñamba'apóta ñe'ẽ ombojoajúvare. Mbo'epyrã jaguereko ñe'ẽ ombojoajúva rehegua, moñe'ẽrã retepy. Mokõiha jaguereko ñe'ẽ ombojoajúva, moñe'ẽrã ohendúva. Ojehupytyséva jaguereko hína ko árape omomba'e ñe'ẽ ombojoajúva, mokõiha, ohechakuaa ñe'ẽ ombojoajúva ha mbohapyha oikuaa ñe'ẽ ombojoajúva. Upéicharamo hína ko'ãva ha'e hína umi ojehupytyséva ko árape. Peteĩ ha upéicha ramo omomba'e ñe'ẽ ombojoajúva, mokõi ohechakuaa ñe'ẽ ombojoajúva ha mbohapyha oikuaa ñe'ẽ ombojoajúva. Péva hína upéicha ramo pe ojehupytyséva ko árape. Jajesareko upéicha ramo mba'épa hína pe oguerúva ñandéve ko ta'anga. Jajesarekomína hese iporã ojekuaa pe óga. Yvyratykuéra ha ápe jahecha, Male ohape joko ijarýipe ha omba'eporandu chupe, Mba'épa oiméne oporandu Male ijarýipe? Mba'épa oiméne oikuaase? Mba'épa oiméne orekói py'apýpe hína omba'eporanduséva chupe? Jaikuaamína upéva. Ndépa ag̃ui térã mombyry reho va'ekue mbo'ehaópe? Péicha omba'eporandu ijarýi pe Mále, ha he'i chupe, Che ningo mombyry aha va'ekue mbo'ehaópe, voi apu'ã. Aha hag̃ua ha heta oĩ va'ekue ndaikatúiva oho ha oheja rei imbo'epy. Mba'épa oiméne oiko umi oheja rei va'ekue imbo'ehao? Ha Mba'épa oiméne ombohovái ichupe ra'e ijarýi? Péva jaikuaáta ag̃a amo otymive mba'épa ombohovái ichupe. Mba'épa oiko umi tapicha oheja rei va'ekue imbo'epýgui mombyry opytágui ichupi mbo'ehao? Ha péicha jahecha, oĩ tapicha oguatahápe ohóva, oĩ oguerekóva mba'yru guata, ha oĩ katu oha'arõva hína pe oporogueraháva voi mbo'ehaopegua mba'yru guata voi oĩva. Ha katu. Oĩ tapicha ohóva mombyry oguata ndaipóri rupi ogueraháva ichupe. Moñe'ẽrã retepy. Jajesarekomíta moñe'ẽrã remba'e mba'épa ogueru ñandéve hína mba'eichaitépa oñembohete, mba'eichaitépa oñemboheko, mba'éichapa ojejapóra'e. Ikatu hag̃uáicha ñanemandu'a jey Moñe'ẽrã retepýre, mba'e mba'épa oguereko. Ha ápe jaguereko peteĩ ñe'ẽ poty hérava Che sy. Jajesarekóke mba'eichaitépa ojehai. Che sy imitãrõ guare ndaje ko heta oñemoaranduse va'ekue. He'i chéve uperõ ndaipóri hague mbo'ehao ag̃uíva. Upévare ndaje mombyry oje'ói va'erã oñemoarandúvo ha ipahápe ndaikatúi omohu'ã imbo'epy. Ohasávo ary, ohechakuaa oikotevẽha tembiporu ohupyty hag̃ua temikotevẽ. Upémarõ oñamindu'u mba'épa ojapokuaa umíva renondépe ha upeichahágui he'i ijupe, Chéngo añekosinakuaaiterei. Upérõ che sy oñembokatupyry va'ekue tembi'u apópe, ha upévape katu nda'ijojahaichéne. Jepivérõ he'i chéve, Rehechápa, che memby, ajépa tuichápe Ñandejára, ha'e katuete ojuhuka tape ñaneguenohẽva tenonde. Upéva ho'a'i va'ekue Rosalina González, upéva ha'e hína táva Alto Paraná megua. Moñe'ẽrã retepy pe jaguereko hína ko ñe'ẽpoty katuetei oguereko va'erã hetepýpe jajesareko porãke ha jahechakuaáta mba'e mba'épa pe oguerekóva. Ñepyrũrã héra, upéi jahecháta hína pe oguerekóva avei ñe'ẽ rysýi, vérso oje'e pévape. Upe rire jahecháta hína mba'épa pe oguerekóva ha'éva hína pe ombyatýva ijehe. Ñe'ẽ rysy aty, estrofa, he'ise hína péva. Ha pe ñe'ẽ poty katuetei oguereko va'erã pujoja. Pujoja hína pe ñe'ẽ rysýi pahaitépe, ipúva, ojojaháicha, peteĩva, Ambuéndi ha avei ipúva ojuehe. Mba'eichaitépa hína péva, jajesarekóta ko'ápe. Pujoja upéicharamo, peteĩ ñe'ẽ rysýi ikatu ipujoja ipahaitépeguánti térã mbohapyhápeguánti, mokõihámegua ikatu ipujoja mbohapyhápeguánti térã mbohapyhápeguánti avei térã irundyhápeguánti. Péicha hína pe pujoja jahechakuaa peteĩ ñe'ẽpotýpe. Moñe'ẽrãre ñe'ẽpoty katuetei ogueru va'erã hetepýpe héra. Péva jave ma'ovíkuri pe ñe'ẽpoty ñamoñe'ẽ va'ekue héra che sy. Che sy upéicharamo pe ñe'ẽpoty héra. Upe rire jaguereko che sy imitãrõ guare ndajeko heta. Péva peteĩ ñe'ẽrysýi. Jepivérõ he'i chéve, Rehechápa, che memby. Ajépa tuichápe Ñandejára, ha'e katuete ojuhuka tape ñaneguenohẽva tenonde. Péva ha'e hína umi ñe'ẽrysýi ñambyaty peteĩ atýpe ha oiko chugui, oiko chugui upémarõ ñe'ẽryty asy. Moñe'ẽrã ñe'ẽpoty katuetei oguereko va'erã hetepýpe. Kujoja. Ha upevarã jajesarekóta ko ñe'ẽ rysy aty rehe. Ha he'i, Epukavymína mitãkuña che mborayhu jára. Tahecha jey nde juru mboypýri nde raty pykua. Ndirova yke ikuãme oikutu vaekue Ñandejára ha ipyko'ẽmíva opyta opupu mborayhu ykua. Ha pépe jahechakuaahína mba'eichaitépa pepujoja jajuhu peteĩ ñe'ẽrysy atýpe, Jára, Ñandejára ndive, Ratypykua, Ykua. Péicha jahechakuaahína pepujoja peteĩ ñe'ẽrysy atýpe. Ág̃aramo g̃uarã ñe'ẽpaparakuéra ndohovéima pe mbojoja rehe, ojeróma chupe versos libres pe ñe'ẽrysy inandíva. ojapoháicha nde mbaha'ekuéra ha ndorekovéima pe mbojojaha, ndoipuruvéima péicha ndéma ojapo ha oguereko yvypi hína pe ojapo hag̃ua tekonandi, sãso ikatu hag̃uáicha ojapo hikuái ko ñe'ẽpoty. Upéicharamo he'i ñandéve ko'ápe, ko'ág̃a rupi sa'íma jajuhu ñe'ẽpoty ohóva gueteri mbojojaháre, ñe'ẽpapára oipuru ñe'ẽrysýi nandíva. Versos libres. Ñe'ẽ ombojoajúva. Ko'ápe jahechakuaáteina mba'eichaitépa umi ñe'ẽ ha mba'épa jaiporu ñambojoaju hag̃ua ojuehe. Jahechami umi ñe'ẽ ombojoajúva oĩva moñe'ẽrãme. heta oñamindu'u mba'épa ojapokuaa ha upeichahágui he'i ijupe, Chéngo añekosinakuaaiterei, ndaipóri mbo'ehao ag̃uíva, upévare ndaje mombyry oje'ói oñemorandúvo. Che sy Ohechakuaa oikotevẽha tembiporu ohupyty hag̃ua temikotevẽ. Upémarõ oñamindu'u mba'épa ojapokuaa umíva renondépe. Peve jarekóma peteĩ ñe'ẽ ombojoajúva upeichahágui. Ambue ha'e hína upévare ha ipahápe jaguereko upémarõ. Ãva ha'e hína umi ñe'ẽ ombojoajúva peteĩ ñe'ẽry joaju ambue ñe'ẽre. Jaimína mba'eichaguápa ha maerãpa ojepuru umi ñe'ẽ ombojoajúva. Ápe jaikuaáta hína mba'eichaitépa jaiporu va'erã ha maerãpa jaiporu avei. Ikatu hag̃uáicha jajahairove Jaiporu ñande avei hekoitépe. Upévare, upémarõ, upeichahágui. Ñambojoaju hag̃ua ojuehe ñe'ẽ joaju, ko'ãva jaiporu va'erã, upévare, upémarõ, upeichahágui. Ãva jajesareko porãva jaipuru hag̃ua, ndaha'éi jaiporúnteva avei. Hendaitépe jaiporu va'erã ikatu hag̃uáicha oho porã pe ñe'ẽ ja'eséva hína. Ha pe ñañe'ẽ ha'ãta ñamboguapy porã ñande kuaapy jaguerekóva, jahecháta opytápa ñandéve ra'e pe jame'ẽ va'ekue, térãpa ñande resarai'imi ra'e. Ñamombarete hag̃ua upéicharamo, ñamba'apóta jehecha jey rehe. Ñamohenda ko'ã ñe'ẽ mbojoajuha opyta porã hag̃uáicha ñe'ẽ joaju, upévare, upémarõ, upeichahágui. Pe mitã ha sy ndohói mbo'ehaópe. Jahecháta upe rire mba'eichaitépa pe ae ñamohendáta pype. Ha pejaguereko pe mitã hasy, upévare ndohói mbo'ehaópe. Pe karai ohenói ita'ýrape ha nohendúi chupe. Ha jareko peteĩ pa'ũ, osapukái chupe. Jahecháta upéicharamo mba'eichaitépa péva ikatu omyenyhẽ hína pe ñaikotevẽva. Pe karai ohenói ita'ýrape ha nohendúi chupe. Upémarõ, upémarõ osapukái chupe. Péva ñamohenda va'erã upéicha ramo, ikatu hag̃uáicha ombojoaju pe ja'esévare. Pe mitã okañy yvyra kupépe, ohecha isýpe. Jahechata peve upéicharamo mba'eichaguápa pe ombohovái porãvéva hína. Mba'eichagua ñembojoajuhápa peñeipuruta pépe ikatu hag̃uáicha ñambojoaju pe ñe'ẽ. Pe mitã okañy yvyraku pépe upeichahágui ohecha isýpe. Péicha upéicharamo jaguereko hína mbojoajuha. Upévare, upémarõ, upeichahágui. Peichaite jaipuru g̃uarã ikatu hag̃uáicha ñanepytyvõ jehaipy jajapóvape. Tembiaporã mokõiha jaiporavo ñe'ẽ ohóva ojuehe. Ag̃ui, mombyry, upeichahágui, omohu'ã. ha pe jaguereko ijykére amoite ombopaha namombyrýi ñeha'arõ'ỹre. Jahechatárõ upéicha ramo mávarepa ojoaju hína ag̃ui namombyrýi. Mombyry amoite upeichahágui ñeha'arõ'ỹre omohu'ã ombopaha. Neĩ péicha upéicharamo jahecha hína jeiporavokuaa hag̃ua pe ñe'ẽ ohóva ojuehe. Ipahaitépe jaguereko hína upéicharamo ñañemomandu'ami hag̃ua mba'eichaitépa jaiporu va'erã umi mbo'epy ko árape jahecha va'ekue, upémarõ, upeichahágui, upévare. Ja'emi mba'eichaguápa ha ma'erãpa jaipuru umi ñe'ẽ ombojoajúva. Upévare, upémarõ, upeichahágui, ñambojoaju hag̃ua ojuehe ñe'ẽ joaju. Pevarã hína jaipuru umi mbohapy ñe'ẽ ombojoajúva. Jahechami upéicharamo mba'épa he'i ojupe ipahaitépe, mba'épa he'i chupe ijarýi ra'e, mále peve oporandúramo guare chupe. Ha péicha che memby umi tapicha ndaikatúiva omohu'ãi mbo'epy ojapo heta mba'e osẽ hag̃ua tenonde.